Сут-кураан уот сэрии сатыылаан түстүлэр. Бар дьоммун тус хоту көрүүгэ үрдүлэр. Сайыһа хааллылар, Чурапчым чаранар. Күөрэгэйи ыллаабыт алааһым кырдалар. Хатыҥнаах чараҥтан, Чурапчы нугууруттан, Төрөөбүт дойдуттан, Өртөйбүт аһыыттан, Ыар уһун айантан, Өксүөннээх тымныыттан, Хас киһим, хас ыалым, Өлүн сыалым. Хас холкуос барыта Ыллам хааллылар. Ол булуҥ, Кэбээйи, Эдьигээн сиригэр. Хас өтөх, балаҕан иччитэх ылаллар. Эргиллэн кэлбэтэх дьоннор. Чурапчы күөх намчы хатыҥнаах чараҥа. Эргиллиэм эйиэхэ, кэтэһээ хайаан көкүлэбаан анныгар сиккиэриҥ суугунуу күөлэр тухары ытыктабыллаах Болтоҕом нэһилиэгин олохтоохторо күүс өттүнэн хоту көһөрүллүүгэ сылдьыбыт ветераннарбыт Бары билэрбит курдук балаҕан ыйын уон тоҕус күнэ күүс өттүнэн хоту көһөрүллүүгэ сылдьыбыт дьоннорбутун ахтан-санаан ааһар кэриэстэбил күнүнэн бэлиэтэнэр. Тыһыынча тоҕус сүүс төрт уон икки сыллаахха республикабытыгар сут-кураан сатыылаабыта. Биһиги оройуоммут үрдүк сиргэ турар буолан ордук күүскэ бу сут бырааҥҥа ылларбыта. Онон төрт уон икки сыллаахха атырдьах ыйыгар биһиги улууһу хотор ойууннарга балык булдугар ыытар туһунан уураах тахсыбыта. Онно олоҕуран биһиги Болтоҥобут нэһилиэгиттэн 404 киһи түөрт холкуостан, ол эбэтэр Кыһыл Сиэмэ, Кыһыл Үүнүү, Куйбышев аатынан уонна Кыым холкуостартан барыта төрт сүүс төрт уон биир киһи күүс өттүнэн хоту көһөрүллүүгэ айаннаабыттара. Кинилэртэн ыалдьан, хоргуйан өлөннөр сүүс уонтан тахса киһи дойдуларыгар эргиллибэтэхтэрэ. Күн бүгүн бу тыыннаах кэлбит дьоннортон биһиги ортобутугар түөрт уол хоту көһөрүлүү кыттыылааҕа ветераннарбыт олороллор. Мин бүгүн этиэм этэ бу алдьархай маннык улахан маннык бу хоту көһөрүлүүгэ ыытаннар бу биһиги демографиябытыгар уонна экономикабытыгар үрдээх улахан охсууну ылбыппыт. Холобура, эрии иннинэ Болтоҕо нэһилиэгэр тыһыынча кэриҥэ киһи баар эбит буоллаҕына, күн бүгүн биһиги алта сүүс отут алта киһибит. Оннуттан этиэҕи баҕарыллар бу биһиги инники кэскиллэрбит, кэнчээри ыччаттарбыт уонна билигин билиҥҥи олоххо олорор дьон бары бу Чурапчы алдьархайын хаһан даҕаны умнуо суохтаахтар. Маны история быһыытынан көлүөнэттэн көлүөнэҕэ кэпсэнэ туруохтаах. Ол инниттэн биһиги сыллата итини үйэтитэн кэккэ памятниктары, сквердэри, чаһыллары оҥоробут. Бу бу сылларга бу хоту көһөрүлүүгэ сылдьыбыт холкуостарбытыгар анаан бу үчүгэй баҕайы стелла турбута. Манна оттон биллэн турар ити эппит сыыппарабыт, ити дьоннорбут ааттара-суоллара чыста барыта киирдилэр. Онон бу күүс өттүнэн хоту көһөрүлүүгэ сылдьыбыт дьоннорбут төһө да ааспытын иһин ол алдьархай эһигини тумнан бу доруобайдык сылдьаргы сылдьаҥҥыт, өссө даҕаны уһуннук, биһиэхэ өй-санаа өттүнэн күннэтэ күүс-көмө буолан уһуннук, дьоллоохтук олороргутугар баҕарабын Үтүө күнүнэн бүгүн өйдөбүнньүк күҥҥэ биһиэхэ кыттыыны ыла кэлэн олорор үлэ ветерана, Болтоҕо нэһилиэгин бочуоттаах олохтооҕо, үөрэх эйгэтигэр кылаатын иһин бэлиэ хаһаайката, нэһилиэкпит историятын үйэтитиигэ үлэлэспит, сүҥкэн кылаатын киллэрсэ сылдьар киһибит Мария Дмитриевна Макарова. Мария Дмитриевна, көһөрүүгэ биһи нэһилиэктэн хас киһи барбытай? Тынчы тоостуусен екі жыллаха атажааман бир кинибер түрөччү лугун жеден бир холхоһун толтулуоннарга бал булдугар көһөрөр туһунан оккон уурааҕа тахсар Акылдьаайыгар. Дьэ ол кэнниттэн түргэн иннибэрдик бу колхозтары көһөрөргө дьаһал кэлэр. Ону биһин ээрийтэн түөрт колхоз оччолорго көҥүл сиэмэ диэн билиниттэ хаҥас эбэҕэ баар колхоз бу Болтоҕо нэһилиэгэр киирэлиибит. Уонна Кындал эҥэттэн былаана үс колхоз Кыһыл үүнүү, Кыһыл сиэ, Куйбышев уонна Кыым бараллар. Баттабын иһэлиэк оччолоргоох да холхуос баар эбит. Ону Сталин уонна э, Стаханов көстөттөр. Диэн холхуоһу көһөрөллөр. Онно буллаана түөртэн биир холхуоһу көһөрбүттэригэр түөртэнчэ тоҕус сүүс он аҕыс киһи оройун үрдүнэн көһөрүллүбүт эбит эптиэ. Ол иһиттэн түөрт сүүс тоҕон тоҕус оҕо диэн ити ааҕаллар. Э, Туо биһиэхэ буллаана Били нэһилиэктэн түөрт сүүс төрт уон биир киһи барбыта, түөрт колхозтан түөрт сүүс төрт уон биир киһи. Онтон былаана туга ол иһиттэн сүүс тоҕус уон биэс оҕо. Дьэ үксэ кырдьаҕас үлэни кыайбат туох дьоннор бараллар. Оҕуһунан көһөллөр. Оччолорго аттан диэн баар эрээри бары оҕуһунан Дүлүҥ тэлиэгэнэн ити Төгүрүлүү музейга көрбүккүт буолуо. Оннук тэлиэгэнэн көһөллөр, отуулар була сотору-сотору хайытар эбит. Ону э, тугунан э, ынах дьээс аана хото-хото бараллар эбит. Аны хайыннаҕын аайы ол тыаттан мас кэрдэннэр киллэрэн оҥостон Онтон төһөтө эргиллэн кэлбитэй? Дьэ күн холкустан буллаана туох сүүр балта киһи эргиллибэтэх. Сүүс отут киһи барбытыттан Куйбышевтан сүүс сүүрбэ биэс киһи барбытыттан отут алта киһи эргиллибэтэх. Кыһыл үүнүүттэн алта он киһи барбытыттан отут биир киһи эргиллибэтэх. Кыһыл сиэмэттэн була сүүс сүүрбэ алта киһи барбытыттан Уон тоҕус киһи эрбиллибэт. Оттон манна саамай элбэх киһи бу кыһыл үүнүүгэ билбит. Кыһыл үүнүү диэн ити хоту Бүбүйээх Мадьаадьа эҥэр холкуос. Наммара үрэҕэ диэки олорор холкуос, холкуос ити. Онтон бу көһөрүллүүгэ сылдьыбыт дьоммут испиэһэгэ стендэҕэ чуолкайданан суруллан турар. Ити спиэги оҥорорго ханнык материаллары хантан булан туһаммыккыный? Оттон ити били дьоннор көһөрүүгэ баран кэлбит дьоннор түҥнээх оказывается, барбыт дьон испииһэгэ төрдө оҥоһуллубатах эбит. Өлбүт дьон, онно өлбүт дьон испииһэктэрэ оҥоһуллубут эбит хас холкуос аайы диэн мин ону наһаа муодаргыбын тоҕо бу барбыт дьон испииһэги оҥоһуллубута ханнык даҕаны музейга да архивка да ханна да суох диэн ону мударгыбын ол гынан баран кэнникитэ поэзия Альбина Кенчевна Билигин түмэн депутата бары билэрги буо кини партийный архивтан булан ылбыт барыахтаах дьон испиһэгэбит отулабыт эрдэ оҥоһуллубут эбит Дьэ ол испииһэк көспүтүгэр бары үөрүү бөҕө буолбуппут. Онтон буллаана кэнники чуолкайдаабыппыт оказывается барыахтарын иннинэ бу дьон барыахтаахтар диэн оҥоһуллубут испииһэгибит онно уларыйыылар бөҕө тахсыбыттар эбит бараадьас баралларын саҕана. Сорохторо аймахтара оҕолору ыйбыттар ханныра Тааттаҕа Сорохтор ханныра Тааттаҕа дуу Чурапчыга дуу аймахтарыгар барбыттар. Онон ити уонтан таха дуу, үрбэччэ дуу киһи туох

Мин аймактарым бары барбыттара. Оччолорго дьоннор алаастарынан олороллор. Аҕам оччолорго Хүлбэккэ саастаах сэриигэ доруобуйатынан барбата ыҥырыллыбатаҕа. Кинилэр бу төрүөмэ сараҥар олорбуттара билигин Арка Кыргыс сиригэр олорбуттара. Оттон ийэм буоллаҕына Петровтар диэн ураты бүгүйэх олорор дьоннор этэ. Онон аҕам аймахтара үтүрүбэхтэ бара барбыттара уонна буоллаҕына ийэм аҕата уонна убайа сэрийэ ыҥырыллыбыттар эбит. Оттон буоллаҕына кини ийэлэрэ өйдөнөн үс кыыс эбэлэриин итиллибиттэр кырдьаҕас эмэхэҥҥэ. Эбэлэрэ хаалбыт кыргыттары буоллаҕына аймахтарын нуойаттара кытта ыппыттар. Аны Таня, эдьиий Таня, Чолбон Таня ол барыыларыгар уон түөртээх эбит. Ким Анна диэн Чурапчыга кэлэн таххабыт эдьиийбит уон алталаах үһү. Онно баран оскуола үөрэммит Анна. Атын ийэ кыла үрбэ аастаах үлэлээбит балыкка. Онтон ол аҕалара ыалдьан сэрииттэн төннөн кэлбитэ. Ол кэлбитин кэннэ манна кыргыттаргар бар диэн аны кэлээги ыыппыттар аҕаларын. Ону баран онно Хорбуйан өлбүтэ уонна саҥастара ол Дьөгүөрдээн убайдарын кэргэнэ хорбуйан өлбүт. Дьөгүөрдээн мала сэрииттэн эргиллибэтэҕэ. Онто сэрии хонуутугар хаалбыт. Ытаҕабыт өттүттэн буолла аймахтар бары төннүбүттэрэ. Эк оттон бу көһүүгэ сылдьыбыт оҕолортон биир эмитэ биллэр-көстөр үлэлээх ким эмит баарын билэҕин дуу? Холобура салайар салайааччы буолбуттуу суруйааччы дуу улус илдьэн иһин онтон таха киһи ити чурапчы дьархайыгар көрдөх хабаар эрдии киһигэ ханаайа этэ отон чуолаан быйыл нэһилиэк битиэр кэллэ хабыллаана ото бары билеби быйыл тоҕухан сааһын толла кылаткин василий михайлович кини олохча хайтах көйүүгэ сылдьан хайтах тохтаабытын кинигэ кини туһунан кинигэ баар онно наһаа сүдүк суруйбут Муу бэчикээ баар уонна кинини буоллаана осыдан Томпо эбээндэрин дьоллоругар төрөөбүт киһи диэн ааттыыллар эбит. Ол тугу финансовай техникуму бүтэрэн баран ол оннон анан Томпо Ренор ананан ол онно сааһын тухары онно үлэлээбит. Киһи хайта үлэлээбит, хайта ханнык наҕараадалардаан бэркэ билэбит. Уонна бу кэнники биллибит оттон Эрдэ билбэт курдук этибит. Баар күнүн билэр эбит ол Масаев Афанасий Михайлович диэн киһи эмиэ күн холкуоһу кытта эһэтин кытта барсыбыт эбит. Кини көһүүгэ барарыгар тоҕус саастаах, уон биэс саастаах эбит. Бу болорор. Болорор бу. Бумасаева Афанасий Михайлович Соловов биһи дойду киһитэ. Кини соҕотох алмаз промышленноһыгар Миирнэй куоракка уон биэс сыл мир рудникка партийнай тэрилтэһикирдээмин үлэлээбит. Отон мир рудник төһөлөөх элбэх хас тыһыынча үлэһиттээх эбитэ ол ону адьаха улахан тэрилтэни аһалан улахан тойон. Ону бу

үлэлээги ытын бары билэр ким яхуга өлөрө өлөрнө испаати кин адьас соҕото хаала били хокко аҕата кыһыллыны хоккос председателе буолбут эбит ону сүөһүнү уора сиэтилэр диэн аны тыллаандар хаайга баран өлбүтэ дии ону кини бэйэтэ актыыта шөй баҕайы ону ол соҕотоон туран хаалбыт үмүлөттөрүт Онно секретина хаалбытын оттон Борокуопка оҕолору баһытын ол көһүүгэ тулаайах хаалбыт оҕолор бааларын туспа хойутаалардан дэлби аһатардар онтон туран хаалбыт үһү. Оннуктан чэ бу кэнники адьахайды үлэлээн хамсаан Улуус бочуоттаах бэтэрээнэ Чурапчы улууһун бочуоттаах тува уонна ити гражданина уонна буоллаҕына эргиэн туга систематыгар сааһа тухары үлэлээн олло элбэх наҕараадалардаах эбит уонна буоллаҕына бу субулуса совхоз үс отделениелар үһүөннэригэр управляющайдаабыт эбит биһиэхэ үс сыл олорбута дии хатылыга хас эбитэ буолла уонна туох холобур

Онтон бу хас көһөрүллүү юбилейын аайы үлү көһөрүллүү кыттылаахтарын хоту теплоходунан уһуннараллар дии. Эн эмиэ бара сылдьыбытын, ону да хайдах уһуннараллар эбитий, уонна кэбээйини таарыйаллар эбит да. Вот эти хас юбилей аайы туох курдук

Ону хотеле баран уонча уон хонук иһдьэҕинэ тобустум. Ону дьоннор ити Кэбээйигэ тоҕо туораабатын иҥин дииллэр гынан баран Кэбээйигэ туурур буоллаххына Бүлүү өрүһү өхсөйөр эбиккин. Бүлүү ону ити дьоммут көһөрүүлэр ахтыларыгар баар ээ Хатырык хомоон иһин түһэрбиттэрэ диэн, күөкээбиттэрэ диэн, кураанах кумахха диэн. Ол хатырык хомоол бүлүөр үстэ баар эбит, бүлүөр үстэ. Бүлүөр үстэ, бүлүөр үһүнэн туорааҥҥын, бара түһэн бараҥын, онно хатырык хомо диэн кэлэр эбит, онтон дьэ, онтон Кэбээйигэ барар үһүт. Ону типологор ону барбат буоллаа дии. Барбат, ону аныгы сирэ толкуйдуох диэбиттэр. Быһырыга, а быһырыга боллаана ити этон биэс Сыллаа юбилейыгар буоллаана көһөрүг ыттыылаа уон икки да киһи баар этэ. Тороктор олох нэһиилэ сылдьаллар икки тоноскаланан тоноскаланан. Ону тороктор иһин эдэрдэр гынан баран уон икки да киһи уонна түөрт сиргэ тохтотоллор кэлэн иһэн. Быыкам мыска тиийдибит. Быыкам мыска музейдаахтар эбит. Усалдан киһитэ Бусев диэн киһи музей ааспыт эбит. Ол онно мин Онно Бородог туһунан кинигэ илдьэ барбыппын онно бэлэхтээбитим. Оттон күрүүргэ тохтотоллор эбит. Хас сир аайы туох бэлиэ боҕо, өрөбүл туһунан бэлиэ туох боҕото. Күһүүргэ тохтоппут тохтоппуттара. Онно көрсөллөр олох эрдэттэн сэрэтии иһин боҕоллор быһыылаах. Онно күһүүргэ тохтооппута биир ол олохтоох уруйааччы киһи Чурапчы кыраһыабай дьахталларын туһунан

Көтөн кэлэн дьонно эмиэ кыттыбыта, миитин буолбута. Үчүгэй баҕайытык көрүстүбүттэрэ. Оду онтон туохха Сангарга тохтоттулар. Сангарга эмиэ Адьаҕа Улаҕа мемориал баар наһаа үчүгэй. Эмиэ көһөрүүгэнэ. Онон бу анда олохтоохтор дьоннор адьаҕаты хайылла үлэлииллэр эбит.

Аҕылаан сылга эмиэ ыытар буоллахтарына, көһүннээхтэр оҕолоро бара сатыахтара этэ дии. Наһаа үчүгэй өйдөбүл хааллар. Оттон биһи барыыбытыгар буоллаҕына птичья Гаша Семеновна баар этэ. Ону биһигини ким халайбыта? Матрена Николаевна Матвеева уонна ким Активина Филипповна билиҥ туохха үлэлиэтэ дии. Уонна Бушков да барбыта, ким Дмитрий Дмитриевич да Попов барбыта бары четкилэр

Онон олох астынан аҕай кэлбитим бар. Оттон үйэтитиибит син биир салҕанар быллаа дии. Онно эн туох көрүүлээххиний, туга этиэн этэй? Отон ийэ биир Үлэ алхамар буолла. Эн мин туох аайы сыл аайы бу кириэстэбил күнэ диэн балаҕан ыйын уон тоҕус күнүгэр ыл аайы баар дии. Онон хилбит туора хилбит маннык туохтар көрсүһүүлэр игин хайаан даҕаны буолаллар буоллаа дии. Уну юбилейын юбилейган юбилейын аайы хин биир туохара кинигэ тахсыа туора улахан дьаһаллар буолуохтара ол син кининикитин ону биһи ту Манна олорон эрэ тыыннаахпыт тухары иһиллиир туох эрэ кыттыһар буоллахпыт үйэтитиигэ тыл иһиллиир салгы үлэлиир буоллахпыт испиэһэкпитин да чуолкайдыахпытын наада уонна ити көрүүлээжибит дьон оҕолоро көстөн кэлэллэр эбит бүгүрүгэ ити ким тааттаттан

Бастаан сэргии барбыттыы, көһүйгэ барбыттыы, онтон кэлэн эмиэ онтон кэлэн баран туохха барбыт, көһүйгэ барбыт. Ол оҕолоро түөрт оҕо баар эбит. Мырыла мырыла киирэн кэнники олохсуйбут эбит. Ол миин булан миин буланылла эдэр. Миин бэлэри булаллар булбап. Билбэт булдаан бит. Аны боллана Андреевтар диэн ким ким колхозка барбыт эстибит дьоннор бары өлөн онно өлөн ийэлэрэ аҕалара эбэлэрэ диэбит курдук эбэлэрэ сыбаран иһэн өлбүтүн таһааран уон мүнүүтэ биэрбитин кумаана аһаба тарыйа биспит кытыыга наанырыппатта олор туохтара баар эбит Ол онно икки кыыстаах олордо хаалбыт, тулаайах хаалбыт. Ол кыыстаах ол манна туох мындаҕа итинэн детдомҥо итилэн улааппыттар эбит. Ол уол баран муормаан олохсуйбут эбит. Онтон кэргэн ылбыт. Онно түөрт оҕолом диэбит, ол кыыһа булланы. Ол хантан туохтан булла диye кырдал кинигэтиттэн. Ким эппитэ ол ону билбэтин. Ким эрэ миигин тиксэрбит

Онон би бэйэтэ туспа бырааһынньык буолланарыла быһылаах этэ. Уонна бу көһөрүүлээхтэр урут баар эрдэхтэринэ дьэ бурдук наат хааска түһэллэр этэ. Олор бу бата память буолан халла дии бу. Память. Ити Бу тураллар бу манна ким

Бу дьэ бу дьибигин кэпсээтин курдук көһөрүлүү оҕолоро олоон көнүөр диэн дьэ бу ким туһунан Кладкин Василий Михайлович, Масаев Афанасий Михайлович, Яковлев Иллария Илларионович тустарынан бу доклад аахпытым. Кыайыы хэти он бес сылыгар Теревская гимназияҕа научно-практическай конференция буолбут онно бу Кинилэр тустарынан суруйбут, таһылаан суруйбутум, ону онно аахпытым. Өптө Мария Ефимовна бу кэлэр көлүөнэҕэ кэнчээри чакка тугу баҕарган этэй, тугу сүбэлиэн этэй? Оттон аҕа көлөнүнө ытыктаан диибин, кэриэстээн диибин, сүгүрүүн диибин. Уонна кинилэр олохторун үөрэтин диибин. Кинилэр Кинилэр олохторун батыһын диибин, кинилэр курдук үлэһит дьон буоллун, кинилэр курдук э, сырдыкка, кэрэҕэ тардыһын диибин. Онно тэтиник. Чамарин Николаевна бу нэһилиэкпин историятын үйэтитиигэ үлэлэһэрин иһин, унна үрдээх интириэһинэй кэпсээнин иһин махтанабыт, унна бары үчүгэйи баҕарабыт.